Aduh, hai. Kada terguna lah itu tujak mana teh. Ayuhan nah. Ya, sarek ini berdiaman orangnya sarek kayaknya. Nah, kayak ini bang deh. Tarik aja ah, ngumpulin dong tuh laku pahan. Maaf benar. Nah.
Nah, mbah nih kayak kita jam satu kayaknya bulikan kayak apa. Orang jam enam diturun. Eh, maaf, maaf.

aku nah tukarakan erna semalam di Jakarta kacamata senyaman sekalinya berkacamata hari panas ke di silau mencari manya itai kulo nah nah kurangnya nah ada idiot aur aku tiap hari behiyau manya itai hari ini aku belalu pang nah mahiyau lah lawan aku nya itai ini saling wang

Bebulek. Eh, itu. Eh, wahyo lah bawa kacamata. Astaga, manya eh, itai. Eh. Ada behiau ala lawan aku aku tuh istilah belelo jaku pinandu kada kalawan aku. Eh, pinandu benar bawa kacamata lah nang apa itam diulak hutan. Uma, ai heh manya itai. Sampai ka tanah nang buntu tu aku bajalan kadada jua dirawa-rawa. Aku rawa Ih, banar. Itu ngarannya mata rawap. Nah. Pakai kacamata aku kira siapa kau tuh teh. Kada di jalan di sini. Aku kada nambawakan ikam teh. Aku kada mencari haliling jar ko. Eh, aku hmm. ambil lupa kada kawa, kada kawa mencariakan haliling, kada kawa. Kain aja mbak aku tang hari kena aku mencariakan. Hei kawannya kau kurangan gawian, orang ambil lupa.

Jangan diupah manya caluhai, napang mau upah manya ita ini nek. Kurangnya gawian ma ikar aja gawian.
Disuruh manjajah apam, nya hakun belucak aja deminya. Set dua.
Kayaknya hanya becugutan di sini sapanya kuat. Aku sampai tengah hari. Kamu kan disuruh makan menya calok bulik, aku kan bulik. Kelambat tadi datang.

Nah, calo aku pahadangan ikam mencabut taradak aku bemandak lah. Haus benar aku. Bemandak ayo hatak mengawani ikam. Dapat ikam oh, mengintai. Oi. Irku tadi halilingnya mana? Aku eh. menggangan haliling. Ayo, eh, eh.
hari ini. Di pasar banyak benar haliling maka mencari ke sini nyaka handakan bakawan. Imbah manggangan haliling hanya aku tulak bedagang menyitaya. Eh kayak itu ah hadang mencari ya karena sebigi udah nah.

Ayo cepat cariakan. Kenapa aku nih? Aku nih mambi lupa. Tahu lah mambi lupa.
Aduh, manya itai. Ikam kada mambi lupa juga hari ini jadi pandiran hulu kita di situ nah. Kalau si Tam kada marawalon kacamata aku nih nah. Aku bukas bener nah. Marawa benar tadi uma uma uma uma jakohi eh, kayak orang mana. Ini ngapa ala nih ya? Kawan kayak ini. Tahu kawan mencari duit mambi lupa, mendatangi tatap. Nemu hutangi duit tah.
Awak ada buah butah tadi meni saya kan. Aku kada behuma apa. Eh. Amun ikam behuma wajar yang buah butah. Eh, eh, eh. Ah cepat nah. Eh, cariakan hulu nah nah. Ah, Empat ikung lagi jadi lima aku buah bule. Eh, itu kawan hulu banyak calo kasih itu nyaman inya kali sarik nah aku. ayo dah aku bakalah birim aku disariki ampun pahumaan kada papa nya kawan itu kok benar dicari wah ini si Toto bujur tolik baik benar eh mau menghutangi duit wah ini kada tapi kawa kawan di bebeiki lebih baik banyak mengingun kucing eh baik kada di beiki kada tahu terima kasih manusia wayahini mun binatang tahunya terima kasih badi beri makani kucing tu inya bisa membahagiakan kita rezekinya ada haja jua heeh amun manusia wayahini dibaiki oma uma uma uma heeh heh ngalih dikisah kada ingat di terima kasih hilang mbah dibaiki mbah seorang hendak minta nang apa minta nang apa bantuan banyak banget alasan hmm, udah meminta nang seorang malah bilang kadehem aku ini bujur miskin miskin ini aku katujuh aja menolongi orang tapi orang nang mbak eno nang heh kada tahu-tahu lagi di diri bahwa ah, aku nih kada kayak orang sugih pang hee nang poplak 10 juta hee aku 10 ribu gin menolongi orang tuh mah tohok benar ma, ma, si si Toli baik benar di kawan nih ini hendak kaliling cariakan kalim gue nyaman kanyang lakas nah si Toli udah supply nah hipak na rinjing ikam sania gin beri makan nih laki tuh pakai nian nah eh eh ayo pak ayo sito tak boleh udah aku nah bemandakan nah bemandakan cakap bulik nah eh bulik ay nang apa aku semalam ambil duit beda hulu kalau bapak lah tang pecangan turun pulang aku eh, besok aduh ayo aku demi ikam situ lah aku kada apa-apa hari ini kada dihitung

heh ini aku nak ada kada diupah orang lagi kayak ini atau ya, lay gara-gara ikam tapi kada apa-apanya ikam kawan baikku bila apa-apa aku bukan ikam hutang duit Ih, eh. jadi ayuha hari ini gesan ikam ikam hendak berkawanan aku ayuha ini aku kada jadi mencalurkan aku singgah kautanku seorang situ nah

kada panas menyitai matahari walaupun nang ah, eh. terang benderang tata perasaanku sejok eh, benar eh eh eh eh itu ah. mata hirang mang ikam lehai aina menyitai aku amun ada hubungan apam hari ini kutukarakan ikam napa tukarakan nang apa kacamata boy leh kacamata aku hujung aku disuruhkan orang bulik aku di paumaan kada usah kau paumaan lagi jurang kada ada orang di kahutan ambil lupa kacamata kada ada ah aku sian ayo kita bulikan nah Aina hulu menyita ya aku jauh banget ke hutan ikam ni tadi mencari i. Duduk-duduk hulu santai. Ih, kejadian.
Tadi cara ini ya aku.
Orang nang ini menyita ya mun gana kayak demian nyaman disanga. Nah, bam. Hmm.
Itu am tadi ujako ya Allah. Disanga jako nyaman.

maka aku duit papadaan jua cak aku bayar utang ikam ha lunas ya. jadi membayar hutang kita leh alahai eh, kawan yang baik tuh kada menerima ke hutang jadi aku nih juga udah kayak ada hendak bayar ya, hutang ya, aku banyak kayak bisi hutang bakas aku beri ada denek minta hutang aku ada eh juga aku hutang hari ini benar aku tak gesak-gesak mbah bangun aku padahal udah bangun tadi jam 4 tuh bangun udah Kita guring pulang. Kita guring pulang hanya jam delapan aku hanya bangun pas hari kiurang aku. Kasih nah kita beli anak kan hari kiurang aku kita kasih itu kan. Nah ikam. Ikam ini manyi taya bela-bela sini tuh. Orang sudah mambil lupa tuh bulik lagi kadem karena hari kiurang. Iya ay.
Kada jadi aku diupah orang tahu lagi gara-gara ikam lagi ya kita bulikan lah
aku menyanyi halilingi dia punya apa yang anak. Hei, hei, haratnya.

kawan.
Anak membawa sandal lurang aku tuh teh. Berhujung. Ayo, teh ada kena di rumah. Eh kada ada anak teh aku, aku udah udah aku minum pupuluran tuh teh. Hal-hal tol hikam, hal-hal rela, kahutan-hutan mencari aku. demi anu bakawan aku aku hanya kawan yang baik toh nang lainnya kali baik kan toh aku nih manya itaya kan hari mencari ikam aja eh, eh. tiap hari mana aku nih duit ada lamanya itu beres ada lamanya itu eh, kira hendak perhatian benar aku nih sebagai kawan itaya eh, eh, iya eh. ngarannya kawan sama salior nah iya iya benar ah, kan kayak ikam kadang ikam penjahitnya
aku panjahit lantaran aku kada kada ada beisi anu kada ada beisi duit jadi aku mbak ini menipu-nipu ikam ikam sedikit tapi ikam aku aja juga aku tipu makanya ikam tuh kiket pamalar kiket oh, kamu tak kau kiket kada ada menyambut kiket padahal laki bapanggawian haja ada haja duit karena aku dipalar-palar hmm, utang lawan aku
aku nih kada bisa maharap laki aku aku aku pang aku nyaman duitku seorang anak nukar apa kah aku nukar biha kah nukar utang kah nyaman aku
aku menyitai ya eh. banyak bisi kawan eh. gampang nah semua salior eh.

Amun kadada jua nang handak mangawani ikam. Eh. Tuh kucing kok di rumah tuh nah. Eh. Nah, ada. Bawa ke rumah. Hmm. Nyaman bisi kawan. Aku aduh di saya kong kucing tuh. Masa banyak-banyak. Karena kamu umpani.

Katuju bener kawan nang kayak ikam nih. Hmm. Baik sampai ke hati-hati. Eh, eh. Sapali mangita ya kawan nih kan badi bantu. Umay, oh, anak inta bantu bila alahan pada nang mamuja-muja lawan dia aku. Eh. Kayak namanya ita yang sudah aku minta bantu hikiran lagi kaca. nah ini ya tadi bang mau ulah aku, eh, eh, mau ulah aku pada diubah orang lagi. Ada curhatan sekalinya, eh, eh. Mbah
amun nang kaya ikam nih manya ikaya bagus bener ha. Hmm. Saat suka dan duka selalu ada. Eh, eh. Nah, Pak Ikam. Ya, eh.
aku nih buruk seburuknya rupa. Asli apa adanya, aku udah bisa namanya nang muka aku di muka, muka aku di belakang, aku udah bisa namun udah kayak kayak Tapi itu. aku manya itaya seapa bakalan ikam nih, oh ikam ya inta bentolan aku nih. Eh, eh, mbak. Belum aku inta bentok.
Aku mambantu nangapa aku nah sebisaku ai mambantu jua ngaran aku kaya ini hen kalo ujar ikam kawani aku rila aku nah han kalo lepas tutujah ujar urang. Makanya nah handak kupinta lawan ikam. Napa? Isuk dagangakan apam ko. Apam tarus didagangakan aku ni kada bisa masalahnya bukan jiwaku tu lai, mun jiwaku ayuha ikam handak.

Nyanya baik, kawan yang baik kawa dipertahanakan. Belah kawan yang baik ni kawa dipertahanakan. Nang kada baik tu nang badi bentuk tahu-tahu nah nintu nang kada nang kada kawa dipertahanakan. Hmm.